Help from above. Help from above. Wonderful Jesus. Kutanga kwenyaya pandaverengesa Bhaibheri rinotsanangura nguva yekunge Adhamu wasikwa naJehovha. Iye asati asikwa, Mwari ndokunotanga kusika mhuka dzesango neshiri dzedenga netsuro nekatsi nembwa nehuku nechii zvese. but mwari vapedza kuzvisika hechinoi chinoitika bhaibheri rinoti zvapedza kusikwa zvanga zvisina mazita iko zvasikwa but hazvina mazita eh. mubvunzo wangu woti ko nhai jehovha muri kuzviita sei ndava hamungagone kusika chinhu chisina zita John Bate vanhu anotanga ipapa. Mwari vachipedza kusika vakanga vakasika zvese and the Bible rinotsanangura kuti and behold it was beautiful. Nerunako rwazvo but zvabva zvanzi zvanga zvisina mazita. Vapedza mukuru ndokuti rega ndisika anonzi munhu. Ipa ndo patori nenyaya da munhu abva atopiwa zita kunzi munhu. Hmm. Wapedza kusikwa Adamu, Bible rinoti Mwari ndobva amupa first assignment. Zvikanzi ndakuti utarise rino garden but uchitarisa garden tarisa zvisikwa zvandakasika zvese izvi. Zvisikwa zvakanaka semaonero ako but dambudziko one hapana mazita uku zvakanaka uku hazvina mazita zvikanzi chinzwa kangomana chandakuda kuti uite da kuti uzvipe mazita azvo adhamu ndokutanga kufamba iwe unonzi nzou iwe unonzi shumba iwe unonzi kasi Iwe unonzi chii, unonzi chii, unonzi chii? Iwe ndiwe ostrich. Apedza kupa mazita Bible rinoti but hakuna kuwanikwa rubatsiro. Chasaka mhuka dzipiwe mazita dzawanirwa rubatsiro kubva kuna Adam. But Adam wabatsira mhuka chashaiwa. rubatsiro runouyawo kwaari idzo nekunaka kwadzo nekudii nekuipa kwedzimwe mhuka nekudii nekudii nekudii nekudii nekuzara kwenyika chashaikwa pana adamu rubatsiro ah. chandibata arume manje ngandibate nyaya iyi tisinika manje pashaikwa rubatsiro bhaibheri rinoti mwari ndokuona kuti zvakakodzera kuti ndirarise murume uyu bhaibheri rinoti adhamu ndobva arara hope huru mukurara hope huru ndomakabuda mubatsiri unonzi ivi kanditojamba ipavanda ndikupfuura nipo abatsiriwo panenyaya chazoka zvaungatakadzira adhamu apiwa mubatsiri nyika ndokutanga kuzara yazara bhaibheri rinotanga oita dispensation yemumwe murume unonzi abrahamu unove baba wedu pakutenda abrahamu asikwa namwari watanga kukudzwa namwari but murume uyu wanga ane kutenda kunotyisa but chinondinetsa pakutenda kwake kunotaurwa dispensation yekunge abrahamu achinamata uko achibatsira vanhu but asina mwana washaiwa mwana bhaibheri rinoti mudzimai wake ndopaakati a ah, baba zvekushaikwa kwembereko izvi kai togona kugadzira solution regedzai ndikupeiwo muranda wangu anonzi hagari akuberekerei vana ah, pfungwa yanga yakanaka pavaviri avo but kuna mwari yanga isina kunaka chinedzo Ndava chaitwa pano naamai vanonzi Sarai vatsvaga shortcut yeti Mwari vachiri vakatarira dambudziko rine munhu. Ndo problem ine maKristu akawanda vanhu vanoda kudimburira nzira yekuenda kune zvinhu. Ivo Mwari vachiti mira ndichakupa wako anonzi Isaac. Zvikanzi Mwari matinonokera pano tiri kudawo Ishmael. ndosame problem yakaita vadzidzi vajesu bhaibheri rinoti judhasi wafa mwari akati ndichasarudza wangu achareplesa judhasi vakomana vakati mwari matinonokera regedzai tisimudze mumwe mukomana anonzi medias but chinondinetsa vanova a replacement or a replica havana chavanoproducer in this life mazita avo ndo paanogumira wherever you look for shortcuts in this life There is a stop sign ahead. Zvanibata zvako mama. Ndokusaka shoti kati zvikanzara. Hagai ngakupe mwana. Totaura waita. Hagai nguva diki diki mwana apa. Ah makorokoto pano makorokoto pano. Apa moyo uchirwadza. Akati nhai mwana. Kana makasunga inini kuchaya kwa mbereko. Ava voiwanawo sei? but anyway mwari ndozvakataura tichagone kudzosera nyaya chinenzo baba vanonzi abrahamu ndokubereka mwana anonzi isaac mm. Mm. Mm. isaac ndokuzvara mwana wake ainzi jacob rumayeko nenyaya Jacob ndokunoroora madzimai maviri vainzi Leah mumwe achinzi Rachel. Huh? But problem yasekuru vanonzi Abraham ndobva yajamba ndobva yauya pamwana ndobva yajamba ndobva yauya pamwana ndokunotanga kutumbuka futi nekubereka zvibereko kune muzukuru anonzi Jacob. Mira. Yeah. baba vakanono sekuru vakanonoka kuwana mwana ha? kusvika pakuti mbuya vakazoti chiegedzai ndikupei muranda wangu akuberekerei mwana ndose muproblemu yauya futi kuna rachel rachel ndokunonoka kubereka vana ndokuti regedzai ndikupei muranda wangu anonzi biuha akuberekerei vana but iko mwari vachiziva kuti vane promise yavakapa kuna abrahamu but pakataurwa promise vakomana vange vasipo but vanobhilivha kuti mwari vakaitana nababa vedu vanonzi abrahamu but same problem yaita sekuru ndo same problem yaita mwana munhu wamwari munozama kuti kudirekedzai ndikudzeni mumhuri dzatinorarama mune zvisikwa oro mune maprinciples oro mune masystems nekuti problem yakasaonekana nasekuru inonowanikwa futi nababa yonowanikwa nemuzukuru these are problems or channels that have been familiarized in this family nekuti kana kuti tozikana kunzi kumba kwaanhingi vatozikana kunzi kana iri age yefoti havadarike these have become familiar spirits but i have come today by the power of the holy spirit and by the anointing of the holy ghost that the help that is coming from the lord is coming to your house And every spirit that has been terminating your people, that has been troubling your families, is going to be terminated in this service by the power. Inzwa. Sekuru akaita problem. Huh? Vana vana kuona kunge dambudziko nguva yacho. ndobva ratogarwa riraro ridambudziko ndobva rasiwa rakadaro harina akadrisa ndobva yaenda kumwana mwana ndokugara fri neproblem ndobva yapfuurira kumuzukuru zvokuti is now a system in the family kuti vanonoka kubata vana but muzukuru anorwadziwa nayo moyo nemuzukuru anonzi rachel anoti problem payakauya mumba anotsvaga fri the same solution yakambotsvagwa nambuya yet the god that i serve ndokufura kenyayamira zvako nhasi inzwa mwari kana akafunga nezvemunhu he sends a helper there is no great man in this life there are only helped men hausi kundinzwa hakuna munhu akakudzwa namwari Kuna vanhu vakabatsirwa naJehovha. And when God remembers you, one thing chaanokutumira is a help. Chasaka ucheme for so long haisi nyaya kuti inzwa, haisi nyaya kuti Mwari hamusina ma resources, haisi nyaya kuti Zimbabwe yakaoma, but yeah, there is no help found for you. unoshanda siku nesikati uchipa mazita emhuka dzajehovha utori mugadheni rajehovha but at the end of the day there is no helper meant for you problem yako iproblem yakatangira pana adamu yekuti aishanda mabasa makuru ari mugadheni but chakashaikwa was help chasaka ucheme misodzi ukungure kuti dai ndafa zvangu washaya vanobatsira but when the help comes from above the bible says it is the blessing of the lord that makes one rich and it adds no sorrow saka ndiri kutaura kuti kudii ukaona wabatsirwa nechinhu chekuti wauya nacho

ndiwe ndokubereka vana kusvika zvonzi mukuzara kwenguva rachel ndobva watanga kupfira pfira vati watanga kupfira pfira bhaibheri rinoti rachel ndokubereka mwana ainzi josefa mm. josefa mawiro ake haazi ordinary Ari extraordinary. Ndava ipfungwa yaMwari kuti whenever great things come is into your life. Azviuye netsika yakajairika. Zvinotsvaga imwe way isina kujairwa nevanhu. Ndosaka vanoti Jesu pavakatsika pano pasi havana kutsika netsika yanga yakajairwa nevanhu. Akapinda neimwe channel yekuya kumhandara. But nyaya haina kuperera ipapo. Nguva yezvinonzi pakuva yekunge vana vakuda kuzvarwa.

ndo vanhu vanonoita anonzi mawhite collar jobs ha vanotsvaga basa vanopfeka foma everyday vakapfeka tai vakaita sei ha ha second class ndo vanopinda mumabusiness and interpreneurship ha vogadzira tumabusiness wavo tokuri kugadzira maputi tokudii tokudii tokudii inondinakidza ithird class manje Third class is either they go for politics or they go for spiritual matters. And all these first class and second class vanouya kutsvaga help kune third class. Ndosaka uchiona kuti vanhu vaigona chikoro stereki vatarise mupenyu. But vanhu vaitoti anochansa by chance ndovanhu vari kuita zvinhu mupenyu. That is how God has designed it. chinzwa josefa ndokuberekwa pamba but kubereka kwake futi kune nyaya ndava ari kuuya panguva yekunge amai vasatarisire kuti ndichabereka but panguva yekunge vasatarisire mwari ndopaari kuti gogogoi ko sei mwari muchidai ndava vakagara vataura kuti panogumira dzenyu pfungwa ini ndo pandichatanga so as long as uchine plan b get ready god will never help you but kana wazo iyo kana takunyatsoziva kushanda kwamwari womero kusvika pekuti unobata foni hapana kana nhamba dzekufona hapana anogona kubatsira that is when the help from above comes to you why nda vanhu vachiri kusanda nepfungwa dzavo vachiri kushanda nemaconnection but mwari kana achida kuzviratidza anoti industry yemuzimbabwe ngaivharwe mabhodhi ngaatadze kushanda ozondinzwa ndopaunoona gumbo ramwari rakutsika zimbabwe marangwarirwa mire mone zvinyama manje chinenzwa chinenzwa chinenzwa josefa achizvarwa bhaibheri noti kubvira ari mupfanha akatanga kurota hope kwete dzine madzikiri but dzine direction ndokutanga kurota hope but josefa waiti akamuka aimhanya kumadzikoma mukoma narota zvakati onzi ho ndiompana nda kuona sterekichagadzirisa akamuka mangwana kuseni mukoma narota zvakati chakazonyanyorwadza madzikoma kunge josefa arota hope Varara same time vamuka same time but vamwe ndokutadza kurota but iye ndokurota even madzikoma ake achiuya muhope dzake inzwa varara vese gumbeze rimwe chete nzvimbo imwe chete but munguva dzekurara iye ndokurota madzikoma iwo madzikoma akarara but haasi kurotawo josefa but josefa ari kurota madzikoma chinenzwa ndokutanga kupiwa assignment ndokutanga kupiwa direction zvikanzi uri kuona madzikoma ako haachakupfugamira inzwa josefa achimuka problem yajosefa ndeyekuenda nehope kwadzisinga inzwa inzwa mwari vanoshanda najosefa zvisingaite but problem yajosefa ndeyekuswera nezvipo zvamwari kwazvisingaappreciatwe pauri apa inzwa hakuna munhu akazvara namwari asina blessing but the problem yako ndeyekuti hauzive kunofanira kumanifesta blessing yako ndosauiti vaunoudza vanokuvenga but chavauri kuvaudza chakanakira ivo but chavanokuvengera havagone kukuappreciate chinenzwa josefa ndokutanga kunota hope kutorota hope dzine madimension dzine mazuva acho nemakore acho zvese Huh? ndokuudza madzikoma chakanakira josefa anosvika kunoudzawo baba ah. baba ndokuziva kuti mukati mehope dzemwana uyu mune ukuru hurimo but regedzai ndichivige mwana uyu ndava ndikasamufukidzira anogona kuurayiwa nemadzvinyangu chininzwa chininzwa chininzwa ndopanotangira nyaya yangu ipapa ndopanotangira nyaya yangu israeri yanga ine mutemo yakapiwa najehovha vainzi pazvipfeko kana muchinge maakupfeka haikona kupfeka makara ese kunge rainbow pfekawo kala hwani kana uchinge wakupfeka zvionekwe kunzi unotyawo mwari ndamirayiro yaibva kuna jehovha kana muchinge maakurima number two haikona kubopawo kuti mombe ukudhongi mwari vaitotsamwira izvozvo vachiziva zvavo kuti vakasiyanisa simba riri pamhuka dzavo chechitatu kana muchinge makurima haikona kupfuta muchisanganisa sanganisa zvekurima kuti apa marima witi apa marima donje apa chi kana wafunga kurima witi ngorova iri witi kana wafunga iri donje ngorova iri donje kana wafunga ngorova chemberedza kumana ngorova chemberedza kumana chirinzwa mwari vachiziva zvanga zvezvakanakira inzwa chininzwa chininzwa chininzwa ndobva baba vanoziva zviri mune mwana baba vanosona bhachi ndokurisa makala ese aikwanisa kuonekwa panguva iyoyo ndokupfekedza mwana anonzi josefa uku ndiye ane hope uku apfekedzwa bhashi inzwa but baba vachifungidzira kuti vari kufukidzira mwana havana kuziva kuti vari kutokonzeresa kuwedzera ruvengo kumwana u inzwa Akura Josefa apfeka bhasha achifamba nemadzikoma. Chavengedza chaita kuti vakoma vavenge mukomana nyaya hope. Apa zvawedzerwa nebhachi manje ira jerasi. Ipa baba ndobva baba vagona kufukidzira mwana ndava vamufukidzira kubva kumakudo ari kunzoko. zvekuti josefa paaibuda pagedhi achienda kumakwayo vakomana vaitoti hakuna muhedheni asingaperi haana mate mukomana u iko baba vachiziva kuti ndafukidzira mwana chinzwa ndobva yasvika imwe nguva inonzi zvino madzikoma akaenda kumafuro ndokunogarako mazuva namazuva madzikoma ari kumafuro baba ndokuti vakomana josefa da kutuma unoona kuti madzikoma ako ari sei vagere sei but ndakuti kana wasvika ikoko ugocheka kuti muka makwai ari sei ugondidzosera kuno report yekuti zvinhu zviri kufamba here josefa ndokusumuka ndokuenda kwanzi kushekemu ari munzira kuenda kushekemu madzikoma vakamuona achiuya zvikanzi hoyo muroti inzwa asvika kushekemu bhaibheri rinoti akatenderera kushekemu ndokushaya madzikoma ndobva asangana nemumwe murume akadzi akabvudza kuti kwakanaka here ungotendera pano zvanzi uchava madzikoma zvikanzi madzikoma ako ndakamanzwa achiti vari kuenda kudhotani chichinja rod oende kudhotani ndaa ndokwaona kuna mona madzikoma ako akusvika ndopaakaonekwa ari from a distance zvikanzi hoyo muroti ndobva vamumirira zvikanzi hama nguva yanga takamirira yasvika mani ngatiuraye mufana inzo achisvika josefa ndokumubata bhaibheri rinoti ndobva vamukanda mugomba vamukanda mugomba iye ndokuramba ari mugomba asina juzi ndaa juzi ndoranga rakambomukavhira nguva yese inzwa josefa ane unhu hwekuti kana achifamba murodhi vanogara mumaraini vanofungidza kuti haana mate

vekuti sometimes pakanamata vanogona kusaona vanogona kutofungidza kuti aona basa but muvengi ari serious ndiye mumwe ari mumhuri wekuti anyatsoziva kwauri kubva nekwauri kuenda anoziva zita nesenema anoziva nenhamba dzechitupa anoziva even adress Ah, muvengi mukuru wajosefa hazi maishumalaitsi waakatengeserwa muvengi mukuru wajosefa madzikoma anogara nawo kumba in most times anokudzingisa basa iwewe haasi munhu unosenza naye munhu wausingasenzi naye but unodya naye mudiro wototsvaga uroyi kuti a ah, pamwe vanhu vekubasa vandifarire sei ndichingorwara rwara nyamba arida kuti udzingwe ndiyo ari kutengera chikafu Josefa chasaka uvengwe nemadzikoma inyaya kuti mwari vane chekuita nayo and every time ukaona ruvengo richikwira ziva kuti there is somebody that there is something that god is doing for you whenever ukaona usina ruvengo muupenyu hauna kwauri kuenda josefa yamatrota iye ushe ine umambwe ine utengesi huripo mukati ende ipaa ndo pane problem ndaa whenever munhu paanorota chinhu chakanaka anoda kuti chikomuka chaitika nyamba chese chakanaka chinorizwa nechakaipa tarisa upenyu hwako kwaurikuenda kana usina hope dzisina chinzwa mai ndakatoapedza Josefa ndokutengesa kumaishmaelite ndokuenda maishmaelite ndokunotengesa kumaegyptian ndokutanga kugara kuijipita bhaibheri rinoti josefa ndokunopinda mumba mamurume ainzi potifa ndokutanga kuita sevhisi yake mumba imomo aita basa rana kusvika zuva rinonzi josefa wakavirwa nemuyedzo ndokukunda muyedzo but akunda muyedzo ndokuenda mujeri unondinzwa chakasaka josefa apinde mujeri haisi nyaya yekuti wakagona kuba haisi nyaya yekuti wakagona chini but wakakunda chini ndokupinda mujeri wapinda mujeri manje bhaibheri rinoti rimwe zuva pandaverengesa kwakava vakomana vaviri ah. vanga vakasuwa ndokusvika pamberi pajosefa josefa ndokubvunza kuti nhai vakomana ko sei nhasi musiri kufara ukanzwa pabvunza unzi sei nhasi musiri kufara zviura kuti mamwe mazuva ese vaimbofara but nhasi vakasuwa josefa ndokuziva kuti kusuwa uku kune problem zvikanzi vakomana ko sei nhasi makasuwa zvikanzi a ah, tingagofara sei isu tarota hope but problem yazoita kuti tisuwe ndeyoti ashaya Anodudzira. Ah. Josefa ndokuti kwaanodudzira haazi Mwari here zvikati ndiMwari zvikati saka ndiudzei hope dzenyu. Achiudzwa hope, Bhaibheri rinoti ndopakatanga mukomana waidira waini kuimba kwaFarao. Zvikanzi ndarota ndakatakura mabranch matatu. Ha? Ha? Amazambiringa. pandaona ndazonge ndakabata kapu yafarao ndokutemha mazambrika ndokushinira mukapu ndokunopa farao zvikanzi hope dzako dzakanaka shamwari wati waita basa rei kwafarao zvikanzi nandiri mudiri wewaini zvikanzi rit muhope dzako handiti wadira waini zvikanzi e ukazoita sezvandapafa zvikanzi fara zvako ndamazuva matatu ndo mabhurachi matatu farao achakudaidzai ndochadzosera pabasa rako raunga uchiita chininzwa panondifadza mani zvikanzi asi uzondirangarirawo pamberi pafarao utaurewo zita rangu pamberi pafarao nekuti tarisa ndiri mujeri but handina mhosva ndauya pano but handina mhosva And chasaka ndouya pano ndiyo inyaya yekutaura hope chasaka josefa asvike mujeri umu inyaya yehope dzake ende pano patakuburitswa futi nyaya yehope saka ari kuti ndinokumbirisawo kuti kana uchizenge wasimuka wadzokera panzvimbo yako uzotaurawo zita rangu wai ndava chasaka ndipinde munhu handina mhosva zvangu but handina munhu akandibatsira kundireverera kuti handina mhosva but iwe kana uchinge wadzokera pabasa ndoda kuti uzondirevererawo pamberi pafarao Ah. mufundisi muri kuzama kuti kuti inzwa josefa chaaziva muupenyu hwake ndechekuti kuti abude mujeri anoda munhu anofanira kumubatsira but vese vamwe vese havana basa ndava havana ability yekudzokera pamberi pemurume anonzi farawo ndafarao is the king of egypt saka kana ndichida kuve neukama namambo weijipita ndinofanira kuti anondibatsira kusvika kwaari but uyu ndiye ari kuenda ikoko anogona kunotaurawo zita rangu saka mukomana undirevererewo utaurawo zita rangu pamberi pamambo zvikanzi maita zvakanaka bhaibheri rinoti mausure memazuva matatu mukomana ndokudzokera pabasa makore ndokugara kusvika rimwe zuva zvinonzi mambo ndobva arota hope arota hope problem yakaitika ndeyoti pakashaikwa anodudzira ndobva mukomana ati ndarangarira pane imwe shasha yandakaona ndiri mujeri yakanditaurira zvehope dzangu ikanditaura interpretation mambo mukamudaidza anogona kukupai zvidudziro zvehope dzenyu ndiri kuzama kuti kudii kune munhu ari pano kune munhu wakaitira basa rimwe gore iwewe akakukanganwa wakataura naye akakukanganwa kune munhu wakabatsira chaiyo nepusha akakudzimirwa nemota akakukangana akaenda akakukanganwa but richakwana zuva rekuti mwari vanofanira kukutumira mubatsiri

Siya hama dzikuvenge, siya shamwari dzikurase. But as long as God is in your side, he will send a helper that is meant for you. Anokupfuma, anokupa mubatsiri wakaringana newe. Ndava dambudziko rako iri rinotoda anokubatsira. But anokubatsira habve pa next door. Anokubatsira habve ku broadel. But whosoever that is going to help you, he has to come from above. Mubatsiri chaiye chaiye anobva kuna Mwari, mubatsiri chaiye chaiye anobva kuna Mwari. Bhaibheri rangu rinobva rati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Adamu fara zvako ndava izi mukadzi akanaka. Adamu fara zvako ndava ivi ndimai vemaguta. Wai ndava abva kuna Jehovha ana kubva kune vanhu. Rubatsiro rwevanhu runogona kukukwadza, but rubatsiro runobva kuna Jehovha rinokusimbisa. Rubatsiro rwevanhu runogona

josefa mm, mari tibatsireni tsauri nyaya josefa achitsvaga madzikomba inzwa kutumwa kwajosefa kwakafanira nekutumwa unoitwa dhavhidhi ndava dhavhidhi anotumwa kunzi enda unosangana nemadzikoma ako uvape chikafu ndava vagara musango kwenguva yakareba unonzwa here dhavhidhi David achisvika kumadzikoma, madzikoma akamuvenga. Uku ndiye auya nerubatsiro. Ndotsika yevanhu mumakore atiri kurarama. Whenever God gives you an ability to help them, they hate you. Why? Because God has given you the power. Why? Because God has given you the privilege. Whenever God helps you, people will help you. But I don't care what they say about you.

inzwa inzwa josefa achisvika bhaibheri rinoti vakashaya madzikoma ake ndobva azosangana nemumwe murume ko murume abva kopo asina zita ipfungwa yamwai kuti whenever you have found no way remember he is the way ndavati kutsvagwa najosefa inzira yekuenda kumadzikoma but josefa akwanise kuwana nzira except

so josefa chawasangana nacho hazi munhu wasangana nenzira so nzira inokupa direction kuti madzikoma ako akabva pano but akaenda kudotani inonosangana nemadzikoma ako ipapa chinzwa chinzwa josefa ndokufunga kuti zviri ordinary but unoziva kuti mubatsiri ari kuuya kuna josefa um, Ah, ari kuya kuzoita fulfill the plan of god upon joseph mm? Mm? Mm? Mm? but can i help you from both sides can i help you from both sides unoziva kuti life yajosepha pane painofanana neyajesu ndada kutarira kuti azvireve chinhu kuti josefa anoti akakunda chivi haana kuita haana kuita mhosva but oiswa mujeri uyezve life yajosefa pane painofanana

chinenzwa apa ndokupedzera unoziva kuti josefa nehope dzese idzi haana munamato waakaita verenga bhaibheri akafanana nemurume anonzi elija elija anga ari muprofita wajehovha but the problem hombe yemuprofita wajehovha anonzi elija wainyima zingaita unowadinza unoziva kuti josefa haana paakanamata kana kupa chipiriso

but madzikoma ndokufunga kuda kutengesa josefa ndokuuraya gwayana ndokuisa bhati rake muropa nyamba pavaisa bhati muropa vasimbisisa hope dza problem yemadzikoma vari kufungudza vari kuuraya nyamba vari kusimbisa ndavari kutovakira josefa outa iye akagara zvake kusvika pakuti mwari paanotarisa mhuka ichiuraiwa anoziva kuti kwauraiwa gwayana handichafaniri kuramba ndakanyarara pandakufanira kusimudzira mukombana haakutangori mugomba chose vapati mugomba unobuda waida hapane ropa raakutaura uyo birafa kunyange uri mujeri chose paunobuda waida hapane ropa raakutaura izwa chakasaka josefa abude mugomba inyaya yegwayana rakauraiwa

kubatwa kwewaini mujeri kubatwa kweropa kuguma koromba ndiro torongo saka josefa zviri kuitika pano is a implication is a repetition that's why solomon ati there is totally new nothing under the sun hakuna chitsva pasi pesu Inoita kuna Josefa mujeri yakatangira kugomba pakabatwa ropa saka josefa kuti bhetani vake ukama neropa ndava pakaenda pachi kuna baba ndakarejiswa sei ndakafamba ndiri mupenyu saka nhasi panoenda iwe mudire waini kuna farao ndicharejiswa kubuda kwangu handifire munhu anoita rimwe mangwana naye kune rimwe ropa riri kusumuka